سلام علیکم وعلیکم سلام خیر ایسی خیر ایسی سنگر صاحب اج گیندا کھیڑ دے کھڑوے او بسم اللہ سائیں بسم اللہ جناب اج سامل بھائی نے سے آکھے ساکو اج دریا تے جل تے سیر کرواؤ دریا دی ساڑھے پانچ دا سی ٹائم تھینا پے شام بالکل تھی منا لیے تے جل دے پے سی دریا تے جل تے وزٹ کرنے دوستو سارے نال راسو اج دی ویڈیو بڑی زبردست

کہنا بس کہنا پیارے دوست ہیں سی ملک فلک شیر صاحب جنہاں دا ماشاءاللہ سی دریا کنال چناب دے کنارے دے بالکل گھارے سیں تے سارے فین ہیں ماشاءاللہ ساری ویڈیو کو فول واچ کرن ہیں انہاں دی کمال مہربانی سیں بڑی بڑی مہربانی ٹھیک ہے نا نا بس کہنا بس بس انشاءاللہ بعد بعد بعد انشاءاللہ بس

ساڈے نال تئیں ویگن اگاں ونجنڑاں بالکل نامناسب ہے کیونکہ اگاں بالکل بیٹ دا ایریا شروع تھی ویندے تے ہن ٹائم سئیں اساں موجود ہیں د وستی شمدانی ایں بن کنیں پرلی سائیڈ تئیں وے سئیں ضلع ملتان تے اے بن کنیں جتھاں اساں جیڑھی حدود تے کھڑے ہیں اے ہی ویسی ضلع مظفر گڑھ سئیں سانول بھائی کنیں تے نعیم بھتریجے کنیں اسیں سن ہیں ڈوڑھے تے مائیے ویڈیو بڑی دھماکے دار تھیونڑ دوستو ساڈے نال رہسو۔ بالکل دریمیان دے وچ اساں آ گئے ہیں سئیں جتھاں۔

اوں جگہ تے کھڑے ہیں تے بہرحال دوستو تقریبا نا کافی سارا اچا پیپ لگ گیا تے ہن اوں جگہ تے جلدے ہیں اتھائیں جل کے تے ول سن دے ہیں ڈوڑے دے مائیے سانول بھائی کنے اور نعیم بھائی کنے نعیم بھائی اور نعیم بھائی بڑے ہوئے نے اوے خیال بھائی خیال خیال بچے اوے خیال بھائی خیال خیال خیال خیال واپسی اڑے نہ گئے شکر ہے شکر ہے بچ گیا سی دوستو اے سی دیکھ سکدے وے اے سی کھاڈا بالکل یہ کیونکہ بورنگ بھی ہی ٹائم چالو ہے تقریبا لگدا ہی میں کہ ٹریکٹر دے نال چلیں دے اسن بڑا سارا پیپ لگا دیکھ سکدے وے تساں

اکھیں تے بلیاں کوکے تے بلیاں والاں تے بلیاں چالاں تے بلیاں بلیاں میں ساولا تیرے نا دے زخم چلنی ساڈے ہاں تے ساوالا زخم چلنی ساڈے ہاں تے سینے دوستو جس ٹائم اسا ایتھا پہنچے نا نال جی میں بستی نا دیکھ سکتے نال بال سارے کٹھے تھی تے نا آندے پنے ماشاءاللہ سئیں ساڈے فین ہن سئیں ماشاءاللہ سئیں ساڈی ویڈیو کوں واچ کرین ہن سئیں کمال مہربانی ملک صاحب اے وی ملک برادری نال سوں تعلق انہاں دا تے اے وی فین ہن سئیں ساڈے آؤ سئیں آؤ آؤ باش آؤ سلام تک کرو سائیں عدنان محمد پھٹی ویلوک سات سو چھیاسی ویڈیو دے درانی کہنا جی ہاں کہندے موبائل دے درانی اپنے چاچے دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سی سارے کیوٹ فین ہیں سی ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں کو لمبی زندگی عطا فرمائے ماشاءاللہ سی سارے پکے فین ہیں سی میرا ٹوٹل علاقہ نہ یقین کرو اتنا میرے کو سپورٹ کرنا پہ ہر گئے بال ہی ماشاءاللہ سب سپورٹ کرنا پہ دیکھو سی پیارا بچہ تے سڑ کیا کہ سی خالد بٹی سر سوچیا سی میں بڑا یقین کرو میں انہاں دا میں انہاں دا خود فین تھی گیا سی کمال مہربانی سی نہ کیا دوارا بیٹا فراز فراز فراز عباس ماشاءاللہ سی ایندا ابو جڑا تھی گیا ٹرک ڈرائیور ہے اور اتنا مہارت نال ٹرک چلیندا نا یقین کرو اساں اوندے فین ہیں تے نال اوندے پوتر دے فین بن چکے ہیں ہاں لگدا نہیں بھتیجے دی جڑی بیٹری ہے نا بالکل لو ہے اے چارجنگ تھی سی تے اوندا کنے بعد جانا فل فل والا لے سی کافی سارا ایندا ویڈیو بنیا ایندا کول اتنا ماشاءاللہ کانفیڈنس ہے نا یقین کرو حد کنے زیادہ